Men Bisenova Nasiba. Meni iki müň on dokuzynjy ýylda awtolog kärhanasynda işleýärdim. Iki müň sekizinji ýylda girdim. Iki müň on dokuzynjy ýylda gelen Aşgabat Aşgabatdan gelen başlyk Şa pul kemçilik çykaryp, işden her dürli bahanalar tapdy. Soňam pul kemçilik çykardy. Şeýdip bizi işden wremenni atstranýon diýip elimize buýruk berip, işden kowup goýberen ýaly goýberdi. Wagtlaýynça işden çetleşdirildi diýen buýruk bilen. Oturan ýerime girip kowup, Bar sen çyk git işden, seni barlajak. Eýle-beýle diýip bizi, biz iki gyzdyk, Ikimizem şo şeýdip oturan, işläp oturan otagymyzdan çykaryp kowup goýberdi. Soňra biz bilmänsoň, şo taýda erbetlik niýetimiz bolmansoň, biz garaşdyk. Aý, barlasynlar hany, näme kemçilik, kemçiligimiz ýok bolany üçin biz arkaýyn oturdyk. Elimizde buýruk bar wagtlaýyn çetleşdirilmeli diýip peçatly başlygyň goly bilen Aw, sizi şo barlagy gutaran döwründe, barlag döwründe çetleşip duruň, barlag gutaransoň işe çagyrys diýip şeýdip goýberdi. Bizem öýde garaşdyk. Soň birki gün geçensoň Çagry, palan manat pul kemçilik çykdy sizden diýip, ony ynha böri munýalyk özleri barlap bilmän, barlagçylaryň tupoýlygy sebäpli şeýle boldy-da, barlap bilmän, ynha bu taýy beýle, ine, ynha şu taýda dur şo pul diýip görkezip berip gaýdýas. A soňra bolsa. 750 million köne puldan 750 150 müň manat täze puldan çykaryp gylany buhgalteram ogurlar bular kezzaplar diýip sabraniýet ul sabraniýede kemsidip bizi mertebämiz kemsidip ogurlar bular hawa 150 müň manat ogurlapdyr kassadan iýipdir diýip ýyňnak edip ul ýyňnakda okapdyrlar biziň ýoklugymyzda masgaralap bizi hemmäň ýanynda ogry bular diýip Şeýden soň bizem prokuratura Daşoguz welaýat prokuraturasyna arza ýazdyk. Şo derejä ýetirdi. Şondan soňra şeýle arza ýazdyk. 2014-nji fewralda ýazdyk. Iki müň on sekiziň ahyrynda şon ýalyk waka boldy. On, on dokuzyňam, on dördünji fewralda arza ýazdyk. Prokuror hemme zady barlady. Şo çetleşdirme buýrugam bize bikanun berlen eken. Çetleşdirme buýruk bu hökümet işgärlerine bolmaýan eken, o polisiýa işgärlerine bolýan eken, degişli eken kanun boýunça şo çetleşdirme diýen buýruk. Şo zatlar edip, ýöne şo. Pul çykaryp, elimizde biziň delilnama bar, pul çykarylan delilnama. Ýöne şony görmän göz ýumdylar prokuraturaň işgärleri bilmeýän näme üçindir göz ýumdylar şoňa. I hem diýse näme üçindir şo çetleşdirme beren buýruk beren adamy barlanlary hemmesine göz ýumup işde galdyryp, Ýöne bizedem iş bermediler. Soň prkatura barlag döwründe biz indi öýde ýatyrys buýruk bilen, bilmän soň hiç hili ýuridiçskiý biziň znanýamyz ýokdy. Şoň üçin öýde ýatyr wagtymyz prkatura barlap, bizi ýoklugymyzdan peýdalanyp, hawa, bizi başga ýere geçirdik diýip, başga ýere perewod etdik wagtlaýyn diýip prkatura aýdypdyr. Ýöne buýrukda wagtlaýyn görkezilenok. kemçiligiňiz sebäpli diýip, buýruk beripdirler, düzgün-nyzamy düzetmek hem-de önümçilik zerurlygy sebäpli diýip, buýruk berildi. Sonam şo bizi perewod eden ýerinde bize önümçilik zerurlygy ýokdy, o taýda adam işläp otyrdy. O şeýdip perewod edi, özleriçe şo işedem üç gün gelmeýe diýip, bizi progul diýip, işden boşadyp goýýarlar. Biz entäk şo prokuratura barlasyn, netije çykarsyn diýip netijesine garaşyp oturan wagtymyz ýöne bular bizi fewralyň on altysynda perewod edýärmi perewod edip gelmedi edip şeýdip işden çykarjak bolup bulam byjar bolup ýatan wagtynda prokaturadam jogap beri çetleşdirme buýruk ýatyryldy öňki işine diklendi diýip ýalan maglumat beri prokatura ýöne şo ýalan maglumadam prokatura götüne basyp hawa dogry diýip Şolaryň gepini gep diýip otyr-da. Hawa, oson şeýdip bize elimize jogap berýär prokuratura. Şu çetleşdirme, diňe çetleşdirme buýruk hakynda jogapda diňe çetleşdirme buýruk hakynda bar, ýöne pul çykarylan hakynda ýok. Prokuratura şony ýaşyrýa-da şo taýda. Edaraň tarapyny alyp gizläp. Şondan soň biz, ýanymdaky gyz, ol-da daşary ýurda işlemäne gitdi. E, zat et. Soň men birnäçe gezek arza ýazdym. Hawa, hiç ýer diňlemedi. Hawa, Daşoguz welaýatynda hiç hili diňlänak meni. Soň. Aşgabat welaýatyna geçdim. Aşgabada näçe sapar prokuratura baryp gaýtdym. Prezidentskiý nämä bardym, Arçabil şa ýolunda. Iki-üç gezek prezidentskiň köşgüne bardym. Prezidentiň işleýän ýerine bardym. Ýöne ahranalary meni gaýtam näme üçin geldiň diýip, haýbadatyp, näme üçin geldiň bäri, gelmeli däl diýip. Men Türkmenistanyň raýaty. Men prezidentime ýüzenmäne bardym. Ýöne, maňa haýbat atyp, näme üçin geldiň diýip, eýlem, beýlem diýip, ştraf bar sen diýip, meni gorkuzyp, şeýtdiler. Indi men naçar-da, näme edeýin başga? Birnäçe ýere Daşoguz welaýatynyň prokaturasynyň doňuz ýalyk iýip-içip otyrlar. Gapysynda-da tam süpürijini goýup. Barsaň tam süpüriji jogap berip goýberýär saňa. Salmaýar içeri. Özlerem doňuz ýaly bolup iýip-içip oturyp, seni diňläslerem gelena. Kanunyň nämediginem bilmeýän şolar. Prokuraturaň işgärleri. Kanunyň nämedigini bilende, goja doskonalny biziň işimiz barlardy. Biz näçe gezek düşündirip baryp aýtdyk, şuny ýaly, şuny ýaly bolup dur diýip. Biz häli ok ýuridiskini okamasagam biz soň Edil ýörüs ýaly bolk aýtdyk şun ýaly şun ýaly boldy diýip. Bizde diňläsem gelena biziň kuratorymyz bar iýip-içip doňuz ýaly semräp Hawa-da ajyň dokdan nä habary bar ol eşek düýkim ýok ýykylsa işim ýok diýip oturan lardan prokurorlar Daşoguzyň prokurorlary Aşgabadyňkylarem şondan galyşmy barsaň salmýalar arzyňam diňlemýaler. Gapysyndan gaýtaryp goýry. Näme prokuratura altyndan bejerilenmi, bilmedim. Soňra men şo işleri iňňeşdirdim-de, dükan alaýyn diýip, Daşow welaýatynyň şäher häkimligine ýüz tutdum. Olam meni, olaram meni äý bir iki ýylda gatnatdylar. Kabullarynda günde barýan, günde barýan, her hepdede barýan. Şeýdip, Şäher häkimine hälim menden bizar bolansoň, ýer berdi maňa. Patent aç diýdi, patent açdym. Patende pul töledim. Özüm işlemedik ýerimde, çagalar öýünden alyp saklap oturan, kiçijilikden alyp, näçe ýyldan bäri alyp saklap, birje çagam bar, jaýymam ýok. Daýymyň oglunyň öýünde otyryn. Şeýdip oturan ýerimde, Äý boly, öz-özümi dikläýin diýip, iki ýyl dagy gatnatdylar meni şäher häkimligi. Soň iki ýylda menden bizar bolansoň ýer berdi olar maňa. Aşgabada geldim, dokument düzetdim. Aşgabada näçe gezek berkitdim. Şo ýer meselesi boýunça, dokumenti boýunça bir geldim. Soň topardan geçmeli diýdiler. Topardan geçdim iki-üç gezek. Ow, oson. dokumentim, resminamalarym elime berdiler taýýarlap, bar ertir welaýata ber diýip. Ýöne asly aslyýetinde şony özleri geçirmeli eken-de. Aý boli, men elime bersedem boli, men elime berdi, men ertip berdim, onuň zyýany ýok. Hiç kemsinmeýin men. Näme etselerem kemsinmeýin, sebäbi men çaga bakmaly. Jaý edinmeli. Oson welaýat häkimligine eltip berdim. Oson welaýat häkimligine gatnap başladym. Her her bäşinji gün topar bolýa, toparda arz şikaýat diňlenýä. Şoňa şo gatnap başladym. Topardan geçdi. Geçensoň, Welaýat häkimliginde dur seň arzaň diýdiler. Neme, bukjaň resminamalaryň, delaň diýdiler. Oson, Palan güni gel diýdiler, palan güni bardym. On bäş günden gel diýdiler, on bäş günden bardym. Indi men karza münüp bolupdym o wagta çenli. Nalogymy töledim, patent açdyryp, patent açmansoň, açmasaň bermeýs diýdiler-dä. Özümem. Biriniň öýünde otyryn, çagam eklemeli, işsiz ýagdaýda. Aşgabada baryp geldim, karz edip, takyr ýer alyp, magazin edinip, bir abarowa edip, zat edeýin diýip. Soň togtatmaly diýip aýtdy, prezident aýtdy diýdiler. Şo ýer berlişigi Saklamaly diýip aýtdy diýdiler maňa. Indi häkimlige gelme diýdiler. Ýer berlişigi saklamaly, wagtlaýyn. Haçana çenli diýsem, hiç kim palan wagta çenli diýip jogap berenok. Bular bara şo häkimligiň işgärleri, häkim bilemok-da, ýöne şo häkimligiň işgärleri, hemmesi prokaturaň işgärleri, milli howpsuzlygyň işgärleri, şo işgär bolsa hemmesi prezidentiň adyndan gepli. Prezident aýtdy, prezident aýtdy diýe. Prezident aýdymy aýt men bilemok. Men şony iki üç gezek kabulyna bardym şoň. Gaýtaryp goýberdiler. Şo barsam sorajakdym. Eger kabul etse, men Türkmenistanyň raýat hökümde kabul etse, men sorajakdym. Şuny al, şuny al diýip aýdýarlar. Hawa, hormatly arkadagymyz, siz aýdyňyzmy diýip sorajakdym. Şo derejä ýetip bizar boldum şo Daşoguz welaýatyndan işlänok hiç haýsam. Prokuraturaňam işlänok, häkimligiňem işlänok. Kanun boýunça işlänoklar. Işleýärler, ýöne kanun boýunça işlänok. Şo prezidentiň çykaran kanuny boýunça işlänoklar. Diňe iýip-içip oturan bir zat. Meniň işden çykaryp şeýle ýagdaýda Häzirem Gazagystan döwletine gaýtdym. Şo işlemäne. Hawa. Bolmasa karza batyk tutdum da men. Şo ýer alýan, takyr ýer alýan. Hawa, kredit alyp, hawa, dükan saldyryp kijiräk öz-özümi dolandyrjak diýip. Karza batyrdylar. Karza batdym. Häkimligiň adamlary şeýtdi. Men aýtdym şony häkimligiň şikarlaryna baryp. Men karza batdym. Hawa, dokument düzetjek diýip, Aşgabada gelip gitdim üç-dört gezek. Şuny ýaly dokumentleri düzetdirdim. Hawa. Patent açdyrdym. Patentime naloga patent töledim. Diýsem hiç kim diňläsem gelenok. Ölseňem işi ýok. Şon ýaly bolupdy. Haý, işimdenem şeýle etdiler. Truda biržadan baryp ýüz tutup gördüm näçe gezek. Truda biržadan maňa iş tapyp berip bilenok. Truda biržada günä ýok. Sebäbi truda birža iş hödürleseler truda birža iş berýär. Hödürleman ýöne edaralaryň gözleri alwoty truda biržadan hat getir diýip o truda biržadan hat truda biržada oçertde durmadyk adamym hat alyp bilýär-de. Şonýaly bolup dur Daşoguz welaýatynda. Purta biržada oçerdady ýok. Ýöne men dun, naçar men dun oçerda. Ýöne maňa hat ber men şo taýda iş iş bar diýip. Ýöne biri ýaňky baryp idaraň başlygy bilen gepleşse, bar turda birdadan hat getir diýip turda birja hat berýär şoňa. Ýöne şo turda biržanyň knigasyny barlasaň, şo oçertda ýok. Wapşe turda biržanyň gapysyndan sekenem aga şol. Turda biržaň gapysyny niredediginem bilmeýän adam şo işe girjek wagtynda turda birža baryp hat getirip, haw oçurtda durun diýip, hat oçurtda duran kişi ýöne göz boýamaçylyk edip otyrlar. Göz boýamaçylyk başga zat däl. Turda birja barsaň başlygy menden öňinçe aglap başlaýar. Men näme deýin, dogan, men näme deýin diýip. Prokuratura barsaň, Hawa. Oňa sale muňa sale biz idara idara däl iş tap berin idara däl. Menem aýdyn iş tap berin idara däl sen dogry ýöne meň işimi alyp ber diýende kanun boýunça meň işimi alyp ber diýen. Şo dokumentleriň barsy elimde dur. Barsy ýalan dokumentleriň barsy elimde dur. Prkatura ýok adam bolsada mende bar şo. Elimde dur şo dokumentleriň barsy. Hawa, hormatly watandaşlar. Daşoguz welaýaty şuny ýaly ýagdaýda.